N ka ten nada pa fla. Dexa mundu pâpia. N ka ten nada dizê, si N ka ta muda kos. N ka ten nada dizê, N ka ta muda kos. El é batidu la di fóra. Kriadu pa Kimenta ku Fernandi, na Poli, má ka falta nada ti oji. Pa Blanhos, un tidu di kardu, un tidu di palhasu. Ta tenta ben kónta na Facebook, ka ten manda mensajin na privadu ta pidi-m diskulpa. N ka ta sabe kuba. N fla, pa no gozá, sô nu konta, N renta óka.

Dja N sabe ma nu konxe konpanheru N fla nhos ta kre da-m atrás Pankada nha figu mi ramanta Mostra nha ami N ta sta na nha kantu Di ki jetu N ka ta mora ku nho N ka ten nada nha di nhos Kuzê ki nhos ta poi N ta manda bá Ku ta ben na komentariu Ka ta fla nesa diskulpa Dja kudadu soku na boka Ta roba kandesa Oxi N sta bistidu di fata Oxi N ka sta pa N ka sta pa prubléma N ka sta pa nada Nton oxi Fla kes kes ankadu pilingadu Si mudjer ka da fata es ka ten. Ami N ba kunpra di meu. Trezentus i vinti dia pa N sta bistidu dretu. Munti fla ma N ka ta trabadja mas. I bo? N ka ta lebeu? N ka ta mora ku bo? Ah, e bu mudjer ki ta toma dinheru na bo, ki ta trabadja tra ami pa N ta xula, N ta konxi un arixu pa N ka fla. Mi ki di kil?

I kil ta ben na privado ta ben pidi-m diskulpa. Ta ben pidi-m diskulpa. Nesta diskulpa na komentáriu. A ki nhos ba koba ki nhos amigus, nhos amigas, sanha na nhos ki nhos fika ku rostu labadu di merda, nhos ta ben sta fla si di kel jetu, Ah, N ta brinkaba, e na brinkadeira ki makaku kume si mai. Ami ka makaku. Ningin ka sta obrigadu, N ka txoma ningin pa ben odja nha diretu. N ka sta na kasa di ningin. N ka ten nada ni ningen, si N debe nhonhos la. N ta inpidi disku, nessa disku eu ratxa kadeira, ta inpidi kui paki mi ntxoma ali pa intra na area, ami intra nhon na koko fatu, mi ka rapazinhu la di matu, na sedu kriadu, oh, é moi, ai é moi, onde si N ka ten ron, N ta pira bai, N ta mostra nhos.

Sta un monti ma ka kobe ki nen un fatu ka ten. Ami ku des fatu. Kuzê, okasiyon ka ta na ma nstaba zovu, nta sai di diretu nton. Nbem ku diretu pa bo, rapaz. Omi ta ten kel li mo si. Amigu ou la bu kasa. La ku bu familia. La ku bu merda. La ku bu otra merda kuse ki n'ten aver. Kuse ki n'ta koba. Mi n'ta ten munta ki n'ta fasi diretu. Si n'ka n'ta dau apoiu n'ka ta kobau n'ka ta nada. Memu ku ta fasi munti merda n'ka ten nada aver. Amigo, nessa di ke jeito li, n'ten ruspeto ki nha mãe dan la di fora. Escola é pouco, mas n'ten, moço, n'ten ruspeto. Si n'ka gosta bo fla-m ba pa merda, n'ka ta fla ba pa merda pamodi n'ten ke ruspeto. Si nhos, nhos ka ten, é ka mi ki ta da nhos. Pam, pam, param, pam, pam. Sta un monte di omi ke ta pasadu konta, ma kabalu sta tudu frustadu, es ta ben kai riba mi. Nhos ta kai kodi? Kau eradu. Nha patria bejera. Ku kamisa di aisa. N bege na mon teu pa truka un kuladera. Ka nha mexe ku di kes jetu mos. Pam pam param pam pam. Mosinhu mi ki rapazinhu la di matu. N ta ruspeta tudu mundu. Si bu ka. Mosinhu, ten un kusa ki ta faladu mas bunitu ki ten na mundu. Nu ruspeta nos propi kabesa. Si bu ten ruspetu pa bu kabesa. Bu ta ruspeta tudu mundu. Si bo ka ten ruspetu pa bu kabésa, bo é kenha? Bu ta é mundata di pesoa. Ta abri Facebook falsu, ta abri Insta falsu, ta bloga kel otu, ta koba kel otu. Mosinhu, kuse ki nu ta ganha, kuse ki nu ta ganha ku el? Kuse ki nhos ta ganha ku koba kel otu? Bu ta é algen ki sta sen tinta lanu. Na fé, si bu ki ta briga ku ómi ta briga ku kel ki ta briga ku mosinhu, ómi, nen kel ki bo ki tra dintu di bu zeginha ka di bo. Pamodi ala nha mai la nsinha sta. Ala nzê ka diabu ke pui na mundu, ma nsta li ku nsta li na nha vida. No ningen ka di ningen mas nos un kusa ki no ten ki ta sta ku kel algen, no ten ki ta ruspeta kunpanheru purmeru. Monti algen ta spanta, ta pega ómi ta spanta kóre ku ómi dintu kasa. Utu algen grandi ta abriga omi. Algen grandi, algen kunetu, ta koba kunpanheru, ta koba kunpanheru. Kilu, modi ku ta atxa bu fidju ta xinti? Paxénxa, manman fla ma na nos tenpu. Má na se ténpu, ka tinha kes kusa li. El fla, Nu ta pega Facebook pa nu avê, pa nu uza pa nu fala ku nos mai, ku nos pai, ku nos família ki sta lonji. Nu ta panha Facebook, nu ta uza pa maldadi, pa runhésa, pa kastigu. Pamodi? Nós nu ten ki ta nu ten ki ta faze kusa bunitu na nos vida, mon senhor. Tudu algen ta krê ten bon trabadju, krê ten bon kasa, krê ten bon karu, krê ten bon mudjer dentro di kasa, krê ten tudu. Ki bo bu ka ten ruspetu pa bu kabesa bu ka nada verdadi n ta fla dja n bai pa mal menda riba n sa kumi masa gosi di si masa ku mandioka ku kabra ki n sa kumi gosi i bo bu ta kunpra karni di kabra ki. Ami era basinho de kimi ndra de mata Ka feio pa mata, ka bonito pa ngaba Ka ta preocupa ku vida de ninguém, ka ten nada de ninguém Ami nha preocupação é nha carne ku nha zequinha ku nha trabalho Ku nha fidjus y nha família. O restu más nada. Si bo é bu zangadu pidi ngada o denáriu, kel-la é bu prubléma mos. Ami n sa lanha kantu ke. Mos nha é difísil nha ta oiá n ta komenta komenta kuza di algen pa n ta pa n ofende algen. É difísil pa ta oiá n ta fase nha toli, n ta fase nhas vídius, má ningen ka nin ka ku txoma ningen. Mas ôfu di ki jetu? Rapazinhu ki mama é pukoba na boka. Nho koba nho ka ten nen nabra ku nho kadia nho zé kobadu ta koba na diretu kaba ten pidi di kuipa na privadu un sinu ni vita pidi diskulpa ardia ki ten sertu idadi ta tuma juiz ta tuma brgonha na kaba porra kusa ki nta patanta idadi pa nho pidi diskulpa.

Nsa ta oia un monti paranóia na redi sosial, un monti bakandesa, un monti tolisa. Gósi nha ta bai na kusa sério, nhos partilha kel vidu li. Nton, ami N ta atxa bizadu ta oia un mudjer ta briga ómi. Nton, si nho ómi. Nton, nho preokupa ku nho rénda pa nhos paga. Abo yo saba un omi ka sta ku bo, ka kre sta ku bo. Abo o ta, o ta prekua, o ta tenta kua briga ku ke mudjer ke kre sta ku el. E ta pensa kre ma, ma omi kre ku se, e katxor ku gatu ke kontra kunpanher. Ta briga omi, ta algen, algen ku netu, algen 60 lanu, 50 lanu, sa ta briga omi. Ki omi ta dise ko? Pamodi es ta konfundi dadu bon kekinha di ki jetu, bon keka di ki jetu. Monsinhu Pouso, pa nu, nhos venkus, se un mundi mininus, minininhas, ma nu ka ta oia ta briga. So algen, so algen grandi, avi otu oia ta dau bergonha. Algen ki dja txiga toma ajuda na kasa, dja txiga apuzenta, monsinhu, gosi ka tenpu di briga omi, di briga mudjer no. Sa bendedu Zé kadiau pa di todas as koris, di tudu tamanhu, bu podi kumesa pega oitu metra, bu podi kunbrau ku la stason di Giagasi. Bu ta oi algin grandi ku netu ta diskuti, ta manda kunpanheru mau palabra, kili ki el da a omi, aba omi di bo, aba omi di bo. Mamai ta kati kati novi mes na bariga ta kati ta kati kati pa da kumida pa ka mori pa nha ben toma pa nha ta fasi sima es ta kri ta panha ta ba koi pali ta ba koi pali ta da un munti kusa mariadu omi ta fika nosentu otu abiri ta mori un bes otu to e ta fla klaru su ka fia ku mi ku ta fia ku kel mozinhu ki falta di ruspetu ki falta di konsiderason ki nhos ten mamai a kiria ntende omi. Dja nu era anju. Gósi dja nu sta djuntu dja. Ka da pa nu sta djuntu más. Ami bu ta amiasa-m, bu ta mata-m, bu ta ba kel-li, bu ta kel-la pamodi. Pamodi? Pamodi? Kuza ki nu sta ganha? Nau, se ka fika, mi ka ta fika ku ningen. Mos i nu dexa pa kandesa, mos. Ómi ba. Ora, txapeu txeu. Nau, lensu txeu, txapeu bastanti. Mozinhu, un sta un ómi sta ku boka atrás, sertu? Mundu ka ta kaba, mosi. Pasa sabi ka bida, pasa, pasa sabi ka bida, pasa mal ka morti. Tenta agara mas na bu fijus, agara mas na, na bo mesmu, kuida di bo mesmu, bu ser felis bo mesmu, ou sen omi ou sen mudjer. A ki Dios rica ta fla si oji kel-li di bo, toma di bo. Ka mesti briga, mosi. Ka mesti ofendi kunpanheru. Ou ta ofendi, ti na ta ofendi fiju, O família ser duenti o kel ki. Mosinhu kela é tristi kela é tristi mi n ta fla nos tudu mosinhu nu sta ku un omi nu ta nu ngola nu ta katxa ka el nu ta seka diaba ben dadu nu ta ben ta trankilu ai ka ta sertu deus da deus ba bu dianti ami ku n sta ta inbriga ku bo pamodi dja bu toma nha mudjer o dja toma nha namoradu se un ki staba n ta mata bo Má komu é muita dixau kue ki ta bu kome, era é pa fla. Bom dia, ngata estranhu oxi, ngata atxa estranhu ki ningen ka sa ta komenta kuse ki sa ta pasa ku nhos. Un algen komenta ma ba nha facebook ka ta da pa komenta, ngata oxi nen un komentáriu. Komentáriu ngata oxi, Mozinhu, kuse ki nhos atxa? Ami N ta kriadu ti N da omi, Pa mudjeris, pa fidju di otu parida, pa panha, pa ben fasen pitar nha juel. Modi, sinhoras? Ia nu sta djuntu, ia nu pari fidju, ia nu kasa, ka da mas, ka da ken pa si, pa si kantu. Ami nunka ki N ta fla, mi N ten, ami, ami N ten oitu mai di fia, ma tudu nha mai di fia, tu, tudu nos é amigu, nu ta fala, ma N ta dividi, ruspetu é primeru, nhas fidjus é mas primeru inda, ki N podi djuda, N ta djuda trankilu, nos é tudu amigu, nu ta papia. Má ka ten nada ver di Zekinha pa Rabenta. Ka bo sinal ma ka ta ton. Ela inda fla. Ka ton ta fla. Aja, nu ta omi ta sipara di mudjer, ta kre oja mudjer mariadu. Mudjer ta sipara di omi, omi gosi di dja N larga, N ka sta ku mudjer más. Ta kre oja N ta bibi, ta kre oja N ta fuma, ta kre oja N mara. Pamodi? Mozinhu ta da su pa baxu. Era mozinhu, na ta. Mozinhu, nhos omi gosi ki ki di oda xuju ka ta toma. Ami é trope, mozinhu. Gósi un é komenta, Fla verdadi, ningen ka ta krê-u. Mi N ta fla-u, Mos inda nu ruspeta nos kabésa, mos. Nu ruspeta nos famílias. Nu ruspeta nos, la undi nu ta vive. Nu ruspeta ku másimu. Pamodi si mudjer larga-u, ómi larga-u, vida ka kaba? Vida ka kaba nau, mos. Kuza ku ta fase mudjer larga-u? Suka ta ginasi wa ginasi tu ta trabadja un trabadja trabadja mas trabadja ra ka txa kadiera bu trabadja pa bu djuda bus fidju po ser filis bo mesmu pero enkuantu sa ta pensa na algin ki ka sa ta pensa na bo pero enkuantu sa ta preokupa ku algin ki ka sa ta preokupa ku bo pero enkuantu sa ta fasi di tudu pa kel algin ki ken ka sta li pa bo fasi mas pa bo e sima u fla so ku fetisu. Bu ta é un munde algen mudjer ta panha ta panha omi ta pu inosenti nau su ka fia ku mi ku ta fia ku ningen mosi mosi nhu ningen é ka pa ningen nhu des nhu puta tudu mundu ningen ka nasi ku ningen aba u nasi na zikinha di bu mai u nasi bo so pamodi ko mosi si ta gatu mosi pera e ba fla solteru na bo oia oia fladu ma sta bunitu oia oia nem barba nka konpu inda Festa nu sta di mandioka karni di kabra bebida nu ten-li avontadi mosinhu nu sta padrinhu ma dinheru ku nha dinheru ku nha dinheru ku nha ropa oitu mai di fia ma tudu nos é felis nos é bunitu nos é kontentu nu ta brinka tudu nu tudu nu karegadu na si lugar mas e ka puna trumu ne pamodi ke ki n poi la n ta da sima nha ta oian li sen ten un munti makaka obi ai ta fla ma n ka ta trabadja mas inda el mei ke ta da ben kela ke kela ke pa. Kel-la ki é pa fla. Manda mei, manda fó, manda pa tudu ku sé, ku sé ku bo. Bu da-m algun bes? Bu da-m algun bes? Bu ta odja ómi ta pâpia di bo, ta anda sima ki es ta ditadu na pijama. A kes oió bunitu, ba zóvu raskó, es ta buka di txon pepu. Verdadi N ta fla, Kunsinha ku sa ki ten más sábi na mundu é ruspeta kunpanheru, i ruspeta kunpanheru é vírgula, ruspeta bu kabésa. Fésta ten na Merxi, nu kume, nu ta bebe. Monsinhu N sta padrinhu kasamentu la la Suísa, N sta padrinhu batizadu la Fransa, N sta padrinhu di batizadu la Purtugal. Sábi, N ka ta trabadja. Ma N ta bebe, ma N ta fuma. Kenha ki ta da-m kel dinheru pa N sirbi bo? Bu ta paga-m renta, bu paga-m nha fatu, bu paga-m kel trinta, kuarenta garrafa di bebida ki N tene li. Antis ta ta N ta deta ku bo. Ka nho brinka ku ke mosinhus. Kada ken preokupa ku si trus. Nho preokupa ku nhos kaisinha. Nho dexa vida di kel jetu en pas. Kada bes ki nhos da mostra-m kuza negativu, má N ta fase nhas vídiu más. Nha tilifóni mi ki ta paga. Nha internet mi ki ta paga. Tilifóni mi ki kunpra. N ka sta déntu di bu kasa, bu ka tra-m kumida. Nha fidju N ta kuida di es sima es ta. N ten nha rapazinhu.

Ami n ta fla tudu kes omi, nhos ta ben na festa i uki pa nhos ben kome n ta mariadu, pa nhos tenta pula baxu, ma nhos ta fla, Nau, mosu, ami n ten algen ki gosta di mi, ta koba nhos, ta fla nhos kuse ki bu sta na el-li. N ta fla obrigadu pa tudu kes algen ki ta ofende-m, ten un na Mérka, ten un na Purtugal, ten pa li, ta ofende-m. Nton, sin ami, n ta sta na laivi, n ta pâpia. Kuma sin omi ka tra minhu kumida e verdadi? Omi na ta sota mudjer e verdadi? Omi na ta fazi akordu kusa ki na ta fazi e verdadi? Omi sa ta fazi so eradu e verdadi? Ka N ka fla sin debi nhos pamodi N ka ta fla ninsin, nin ason ka ta riba ta riba N pa fla verdadi. Ten makaku be abri abri fesibuki, abri instagrama ku ku nomi pa e diseba. Un algen ta panha nomi di un omi grandi ta abri fesibuki ki N da kumida, N da tudu kusa. Pabia ma ofendi Nélson di kel jetu? Ô nha mãe, ô nha mãe, fatu oxi ki N bisti. N tene fatu di todas as cores. Mozinha, ami N ta pâpia, N ta brinka, nu ta divirti, nu ta fala, nu ta divirti. Ami N ka ta ofendi ningen, N ka limia nomi di ningen ti oxi. Má ami N ka konta nun mintira na nha live, nunka N ka konta mintira. Kada algen preokupa ku si família, preokupa ku si kasa. Preokupa ku sitrus, preokupa ku spetu. Bu ta rapaz ta kontra ku mi ta fala ke es ta fla ma ka ta trabadja. Aki nu konta tudu juntu, di nha ta ten mal di kes ta sama bazof. Kel é sertu. Dja kustuma fla ma ka ku ben nha frenti.

Nhas sa bu ta pula i bu ta tene 300, 400 algen na labi, bu fla pamodi N sabe, pamodi N gostadu de. Nhos sta ben, nhos sta ben, es sta ben, es sta ben, mos insokobadu. N fla nha N konxeu mos. N fla mi N ta bai pa rimanenti. N ta bai ti txeu la bu kasa, bu ta tunda koma N. Txeu ma N pidi dikulpa, nhas tu diskulpa, n ka kri konfuzon ku bo, mosinhu. Si bu ka podi. Ka u papia. Moza esa Ô ô di mi di Maria Argen ki argen Facebook li Dja bu konxel ben fetu N sta pa N flau e ke kusa li propi Ma kel e grandi palhasu Argen ki N ki N da kumida N da bebida N da tudu kusa Ma kel la ka nada ma i na la N ku vida ku saúdi Dinheru N tene agoisu Fatu N tene kasa, N tene grandi ka pikinoti N tene, N tene ka obi Nho ka undi nho tene ku Ku karu ku E pamodi E so mudjer kila A ken so ya omi mudjer ta basa di dinheru pamodi bu ta da ku kel li Bu ta da ben dadu Bu ta pila ben piladu Nho bai, nho bai, nho ba, nho ba pila so sereveja ku whisky Ku kel otu kusa ki ta fladu, ki ki ta fladu ki N sta ta da tanbe? Ami nha kui pa mi, mi N ta fuma, N ta bia, N ta fasi tudu kusa, mas N ka muda ku nhos, N ka ten nada di nhos, i nhos ka ta da-m kumida. Nunde ki N bai, N ta, mi ki ta panha bebida. N ta fla un monti ki sa ta debi pa paga, pa paga dibida, pa ku N sa papia. Mi N resta di ki jetu. Nhos ta mora na un kuartinhu sima ki nhos é ponba, mi N ta mora na. Ami ben ta pedi lintu kasa. Omi di omi ten ki ta ruspeta se kabesa, mon. Tira mulher di nha sonhu. Mon, si primeru kusa ki nu ten ki ta fasi, nos un munti algen, nu ruspeta no kabesa. Nu ruspeta nos kabesa. Nu ruspeta algen ki nu ta vive ku el pamodi gosi segredu ka ten más na mundu. Tudu kuza ki bu ta fase, tudu dja ka sabedu. Pamodi gosi di ensinu ta papiadu pa tudu ladu, bu ka ta krê pa algen papia na bô, ba otu algen kuza fla. Má xigau bu trabadju, ka bu preokupa ku vida di ningen. Ka bu konta nada di bu vida, má si preokupa ku bu preokupa ke kuza ki bu tene di kuza. Ami é sika, ala ben di ke. Monsinha, nen ka feio pa mata, nen ka feio pa ngaba, nen ka bonitu pa mata tanbe, dexa bai. Monsinha ten un makaku velhu, fla algen, monsinha N so ki algen, monsinha o segredu ka ten, tudu kusa ku ta fla algen el ta fla kel otu, fla kel-li, fla kel-la, N ba sabe, N ba da konta. Aa, ma di kila, kel-li ka ta trabadja ma ta kel-li, kel-la, N ka ta trabadja gosi, bo ta, bo ki ta trabadja, bo ta pidi dinheru pistá, bu sta na Luxemburgu. Ka bu papia, fitxa boka. Ami si sa ma N ta debeu, ami ka ta trabadja, bo ta trabadja, bo ta pidi algin ki ta trabadja dinheru. N ta da furu pa N atxa dinheru. N ta fla bo, bu pudi paga-m. Ba ta obi un kusa? N ten fi pa N da kumida. Sentu sinkuenta eru é dinheru. Pa nton, N ta fla, Nhos faze-m publisidadi di. Kel algen ki el ta manda pa bota fla si la, Algen ta fla di ki jetu ka ta trabadja? Di ki jetu bu azofa bunitu? Raskonde fadu asi, Padrinhu Manenti ka ta muda kos. Manga ta trabadja, ma e-me ki ta pidi dinheru. Ta txena kafé, dinheru ta kaba. Ta fla di ki jetu pisa dinheru manha, nta rau. Dja-m fla bu pripa-m. Tem dó mesi ta Suga fia contente contra comi nu ta muda perto N ka tem medo mosi di ninguem Anda riba nha voz Forte sodade bo Sodade ma é di nha fidjo Falta Txau falta Ami N ta fla nhos ka kontenti Nhos rebenta rostu pa kel nteman trankadu na kel skola Monti mon fia nu sa N ka ta inkoba nin si N ka ota pidi-m mensaji na privadu pa N ka libia mon nomi na fesibuki Mon si nhos é kobardu Pidi-m nomi Agu é kesi ma nha N konxe. Mon si no nu kria vergonha na no rosto ki no da. Oba, nem rosto pequenote eu ka tem. Fadil saudade bo e da conta dia. Mozinho, a minha quinta pediu desculpa, mulher, vai longe demais. A mim sai, mas está na minha canto, na minha cantinho. Vou querer chocolate, engadão, bem conta. Mim encarei ninguém.

É kuzê agó? Nos di oji N ka ta pui ningen na laivi pamodi Nho ka ta tra nha pinta li nsin Kabru fumu N tene marka agó Sa pensa kuzê? Omi bazof Ka ta brinkadu ku emis Ka ta brinkadu ku emis Dinheru nho ka tene Npaki nho kunpra kel txapeu li Txapeu karu Oji N bende galinha ku obu, galinha ku tudu. A minha lapa sim mas ovum sim. Neto de vula saito. Forte saudade bom. N ta da-u, N ta da-u, en buska. Bon gentis, txeu N dexa nhos, pamodi N ka ten nhos vida, nhos fika dretu. Má si ka nhos kome, N ta panha pidi di kui pa no. Ka ton da fla, Nho fika ku pas. Di ki ji.